Nɔvinye Togotɔwo, amenuveve ƒe mɔnukpɔkpɔ tɔxɛ aɖee nye esia ge ɖe mía dome. Eyae nye nuka? Agence Victoria wɔa ame si le ame dim be woanɔ aƒeme na ye, anɔ dɔ tsɔm le aƒeme na ye, anɔ aƒeme dzram ɖo na ye, anɔ nu ɖam na ye, anɔ ɖeviwo gbɔ kpɔm na ye. Ɖe nèdi be woanɔ nu nyam na yea? Alo nèdi be woanɔ yeƒe dɔwɔƒe dzram ɖo na yea? Nukae wònye o? Ame dim ye nèle le dɔwɔƒe oa? Dɔ srɔ̃via? Ɖe nèle ame dim be woawɔ dɔ aɖe na yea? Woatu xɔ na woa? Woagbã xɔ na woa? Woawɔ nu kae o? Nyemade maye wo katã o. Nu sia nu si ke nèhiã wò ko la, nyae be wò ŋuɖoɖo tɔxɛa ye nye Agence Victoria. Agence Victoria, Ele agɔe esi eye Mission tɔ veve mɔa dzi. Mita alafa ɖeka pɛ ko na Station Total-a. Agence Victoria be yele gbesɔsɔ aɖo miaƒe kuxiwo katã ŋu. ŋuti na mi. Nenye be yeɖoa mo ɖo ɖa la, ye ŋutɔe gatsɔna ŋku kplɔna wo ɖo akpɔ be edɔa le edzi yim nyuie loo alo mele edzi yim oa? Oo, meŋlɔ mi be kloe, mi ame siwo katã le dɔ dim be yewoawɔ. Nyemenya dɔ si wònye o loo, ɖe nèbe yeakpla dɔa? Ɖe nèbe yeanɔ ame gbɔ le aƒe mea? Ɖe nèsrɔ̃ dɔ wu nu eye mèle dɔ kpɔm oa? Ŋutete mele ŋutiwò eye nàsrɔ̃ dɔ oa? Nyemenya nu si le wò hiãm o. Nenye be nèkpɔe be yeate ŋu adze si ye ɖokui eye yeawɔ esiawo katã le bɔbɔenyenye me la, ɖe bla kaba nàte gogo Agence Victoria alo mitsɔ miaƒe kaƒomɔ eye miayɔe le nɔmba siawo dzi.

nenye be nègate gogo ma matsɔ kakla sia tɔ gagogo mazɔ mègate kpɔke o Nenye be nègatee kpɔ hegogom kea, ne le te gogom a matsrɔ̃ o. Mase nu le nuwò. Mebe mase nu le nuwò.

Gblɔ nɛ be megate gogom azɔ o. Nenye be nègate gogom kea, mawu wò. Te nu le ya le le ya mia nu o ma. Mɔmi. Nu ke le fu ɖem na wò. Nègbegblɔm ya ne be yeawu tɔwòa? Oo, ŋutsu ma menye tɔnye wònye o. Mate ŋu nye tɔnye o. Wògate ŋu nye tɔwò. Oo, ŋutsu ma mate ŋu nye tɔnye o. Ève be yeado gbɔnye akpe sese. Nuka dɔka tɔgbie la nye ma! Ŋutsuku mɔmi meɖo la nye ame si nye tɔnyea? Nenye be mekplɔe na fifia oa, mawu ɖokuinye. Gblɔ ame si nye tɔnye nam. Menye tɔnyee o. Menyae be menye tɔnyee o. Etɔnye mate ŋu wɔ nenem o. Mekae nye tɔnye? Medi be manya, medi be manya ame si nye tɔnyea. Ah! Danyevi, wòe do le me loo. Wòe zɔ kaka loo. Enya kpɔkpɔ ŋutɔ. Ame Mawu se míaƒe gbedodoɖa. Ee, ɖe medi ɖevi nyui aɖe. Mexɔse be ele nyuie. Ee, ele nyuie. Ke mayi mava. Akpe Mawu neyra wò. Ava ɖege ma ayeye.

Ee, nu ke dzadzɔ, nu ke dzadzɔ, nu ke le dzadzɔ. Vinye, vinye, vinye megagbɔgbɔ mo. Nèka ɖe dzia? Ela, megale gbɔgbɔ mo. Megado wuli o. Dɔkita, dɔkita o. Tafla dzem me, dzem me, dzem me keŋgbɔ, dzem me la. Blewu, dzem me. Mehiã be nàha nu o. Ŋ, dze eme. Susu aɖe le asinye. Ne, nèkpɔ vinyea? Nèkpɔea? Nàte ŋu tsɔe ɖɔlitɔwoa? Ɖekakpui si mefɔ fua naa, egbe fua. Ye ta nye ko wòkpɔ ŋkume na ɖem be makɔe ƒu gbe. Ta nàte tsɔe ɖɔlitɔwoa? Ã, tsɔe ɖɔlitɔwoa, nèsea? Zi ɖoɖoe eye nàxɔ vinyea? Tsɔe wò tɔwò, nèsea?

Leke o ezã ɖe? Ah ezã nɔ nyuie míedo alɔ míete alɔ nyuie. Fika nyɔnu ya ya ɖe? Nyemekpɔe o. Matron va kpɔ ɖa nu ka edzɔ. Va kpɔ ɖevi sia ɖa.

Tanti medo gbe, mexɔ gbe. Mate kpɔ miabe xɔgawoa? Esia si nye kotoku vetɔa? Miate ɖe edzi nama? Medzana anyi ŋkekewo. Taflatse, mi meɖena di o, nenema ko wole, kotoku ve ko woxena. Enyo, mate kpɔ xɔ wo ɖa? Enyo, va ne míadzo.

Mm, srɔ̃nye. Mm. Ke evivi na wa? Ee, eh, ŋutɔ. Nuɖuɖua nyo ale gbegbe.

Wòe zɔe. Yoo, ɖeke ne fɔn ɖo. Me fɔn nyuie. Enyo, me va be ma ɖo ŋkui nɔ be ega wòa, evɔ. A? E, evɔ, gaka me. Etsɔ si va yia. Kɔsiɖa gbe ne va. Egbe nyi kɔsiɖa ɖeka le ɖutɔ kple gbea be fe le mía ŋuti. Taflatee ne to ɖom a? Ɛɛ, me le to ɖom o. Nɔ yim megbɔna mava do go kple wò. Ẽ, le teƒe wa, megbɔna efia. Nɔ yim megbɔna. Enyo mese. Sister. Tefleti nya tɔxɛ aɖe li medi be magblɔ kpli o. Enyo, nu kae? Teƒe sia medze mía ƒo nu loo. Tefleti na te ŋu va xɔ nya mea? Sea, tafleti. Enyo, megbɔna. Akpe, akpe nɔ kaka. Tefleti, meɖe kuku nɔ le mɔsekatɛto be ŋkɔ me. Nyemeɖo teƒe aɖeke la dzo yi o. Ne le nyam dzo le hotelia, emɔ dome koe nye afi si mati. Tsuevie menye eye teƒe aɖeke mele nam ma yi o. Tefleti, meɖe kuku, nyɔnue nènye abe nye. Ne la kpe ɖe ŋtinye la dzo dzi nam to taflatse. Meganyam dzi o taflatse. Hem esia. Esia sese vie. Eɖe fu vie. Taflatse la enyo. Ne meɖe asi wɔ egbea etso aleke wòanɔ? Leke nèdze awɔ? Xem. Mate ŋu be maxe fea nɛ o, vɔ nye hã ga mele asinye o. Nella, Mènya nu si tae o, wò koe meyɔ. Menya be wò ɖeka koe nye ame si ate ŋu wɔ esia nam. Medo taflatse. Xɔ ɖetugbui sia da ɖe gbɔwò nam. Irène, Me ɖee nyemele nu si gblɔm nèlea gɔme sem o lo. Nyemenya ɖetugbui sia o. Ame bue wònye nam. Gbãdza, wò ŋutɔ nènya edɔ si mewɔna ƒe taɖodzinu. Kakaɖe medi meli o. Ẽ, menya, meda asi ɖe edzi. Amedzro ye wònye, menya. Vɔ meɖo seselelãme sia be ame nyui aɖe ye wònye. Taflatse, wɔ esia nam, elabe nyemebiɔ nu siawo tɔgbe kpɔ o. Zi gbãtɔe nye esia mele nu siawo biam o. Mègagblẽm da ɖi o. Nèsea? Hum. Enyo, mese. Nènya nu si yea, mele afi aɖe yim hafie nèyɔm. Medza trɔ va va kplɔe. Oh, akpe nɔ kaka, akpe na o. Akpe meli o.

Gbɔnyee nye sia lo. Aha! Hey! Wòe zɔ kaka va gbɔnye, afi sia ye mele. Akpe nɔ kaka Mawu neyrɔ, mekpɔ dzidzɔ ŋutɔ. Wòe zɔ menya be nu ti kɔ nɔ adɔla nɔ wò tsã. Ãa, ɖo ɖewo. Enyo, ge ɖe xɔa me. Ge ɖe xɔa me ne nàtsɔ akpetɛwo va da ɖɛ ne míado go míava di nu si míaɖua. Nèkpɔ dɔnyea? Meɖenea mɔ meɖana nu le aƒe mu. Ke tanye ma meyi dɔ me egbɛ o. Taflatse lo taflatse, nèkpɔ ya? Mewɔ naneke o, mawɔe ɖo ɖe. Akpe geɖe xɔa me kɔ akpete wa. Mhm. Nɛ la, ale si nèdzadzram ɖo zã sia mea, ewɔ be nèdodomee. Ezã medo ekpe be nàdoa? Mm-mm. Ezã medo o. Mègatsi dzi o. Edza yi nyuie. Enyo vɔ nègbɔgbɔ ge zã ya mea? Ee, ee, ɖomahim. mate ŋu alo nyemate ŋu o be em, ema mewɔ nye o le ŋku le aƒea me ŋuti ke eme megbɔ kɔa míado go yo mese mese eyi zã ɖe yo Life is not fair.

Business ka tutuie wowɔna? Nu ka te nèle nya sia biam me? Hum, esi meyi aƒe ma me, agblɔ nam be business ƒe nyɔnue yenye. Vɔ dona go zã dome gbɔna nufɔ ke. Business a kee nye ma? Tafleti mexɔe se be Marshall woe wowɔnɔ. Eye nye nu si wòwɔna. Neto tanye, Kashawea. O Irene, esia menyo nam o. Esia medze nam o. Leke mate ŋu nɔ gbɔ? A, ele be madzo le aƒe ma me. Kpɔ nua ɖa, nyemate manɔ afi ma o. Enyo, ela tso gbɔwòe. Ela tso gbɔwò.